DVC nih nan kut kan in tlaih hna April ni hleithum thawngpang ka rak chim lai. Hakha khua April ni hleithum ah generation Z mino hna hruainak in ramtang hun pakhat ah ralkap dokal nak langhter a si. Hi duhlonak langhternak cu ralkap dokal nak catar phunphun iken in duhlonak langhter a si. Cun khuami rungvengtu le ralkap karah kahdohnak fak ngai in a umnak le a thimi zong tampi an umnak Kalymyo zongah pehzulh in ralkap dokalnak tuah ve a si. April ni hleithum Hakha Timit ah kahdohnak a um tiin khuachung ah thawngpang a leng i Cu thawngpang cu thawng dik lo a si tiah Hakha Campaign for District nih fianternak a tuah ṭhan. Inchim Chin National Consultative Council ICNCC caan karlak Chin miphun ruahnak petu council zong April ni thleithum ah ser a si. Ralkap le palek nih nihin tiang pehzulh in mi an tlaih hna, taza an cuai hna i thong an thlak ko hna nain Chinram chung hmunkip ah ralkap dokalnak tuahmi pehzulh peng a si tiah thawng kan theih. Hakha ah ralkap le palek nih minung pahnih an tlaih hna, inn zong an bauh. Hakha in Zokhualei ah kal aa timmi Salai Aa Hup le mawṭaw Mawng tu cu April ni hleithum Hakha khualuhnak keih ah an tlaih hna i an umnak inn zong an bauhpiak hna. Hi kongah inn an bauh lio a hmutu pakhat nih Hi inn an rak rat hnawh ahhin minung tam nawn an si. Innka zong an boh. Inn ngeitu an um lo caah inn an boh kaa ahcun tlaihmi an um lo. Thilri belte an kalpimi a um. Zeidah an kalpi ti kan thei kho lo tiah a chim. Hakha khuachung luhnak ding keih vialte cu ralkap le palik nih an cawng dih i mino a lut chuakmi paoh cu chekthlatnak tuah in an tlaih hna hi a si. April ni kua zongah Thantlang in Hakha a rami pahnih zong an tlaih hna i nihin tiang an thlah rih hna lo. Hakha khuachung ah tlaihmi hi minung sawmsui hrawng an si cang i cu chungah minung pakul tluk hi ralkap umnak hnit cheucheu ah an chiah hna. Ralkap umnak ah chiahmi hna cu nikhat voikhat an hrem hna tiah thlah cangmi hna sinin thawng kan theih. Thantlang le Hnaring ah ṭhuoiawh zung rianṭuantu CDM a lutmi hna cu thlahlawh an pek ciami an hal ṭhan hna. Thantlang le Hnaring GAD ṭhuoiawh zung rianṭuanmi chungin CDM a lutmi minung pakul cu February thla caah rak pek ciami an thlahlawh kha April ni kul le ni kua a hnu bik chia in zung ah pek ṭhan ding a si lai tiah Thantlang penguk zung lutlai U Han Win Aung Min ṭhut in ca an pek hna. Hi ca an pekmi hna chungah Punthan zulhphung na buar pinah CDM na tuah caah February thlaca pek ciami na thlahlawh cu April ni kul le ni kua hnu bik chia in na rak pek ṭhan lai tiah an langhter. Phakan ah duh lonak a langhtermi mibu chek dingah a kalmi ralkap le palek cu vawlei phummi bom in an puah hna. Phakan khua Emiah Taya sang le Mangdawkar April ni hleithum ah duh lonak a langhtermi hna mibu ṭhek dingin a zami ralkap le palek cu vawlei phummi bom in an puah hna. Phakan khuami pakhat nih bom a puahnak hmun ah khuami aa hliammi an um lo. Ralkap le palik belte zeidah an lawh kan hngal lo. Cu a puahnak cu Min Aung Hlaing ralkap nih an congh dih i an phih dih tiah a chim. Hi puahkehnak a chuah hnu in Mi Aung Hlaing ralkap hna nih khuachung ah meithal an puah i hriamnam nganmi zong khua chungah kah thlorh in an kah tiah mi zima nih a ṭial. Tamuh ah Korkha miphun nuva hna ralkap le palek nih an thah hna. Sakaing ramṭhen Tamuh khua ah cawhnuk a zuartu Korkha miphun nuva pahnih cu ralkap le palek nih April ni hleithum ah meithal in an kah hna i an nunnak a liam. Hi kongah Tamuh khuami pakhat nih hi hna nuva hi motorcycle in cawhnuk an zuar lio ah ralkap le palek nih chunlailing ah an kah hna i an thih hi a si tiah a chim. Tamu khua cu April ni hra ah khuami nih ralkap minung thleiriat an thah hna hnu in nihin tiang ralkap le palek thazaang tam ngai in khuachung ah hmunhma an la tiah DVB nih a ṭial. KIA le Myo Aung Hlaing ralkap bu ko ah an i kap i ralkap minung pasa an thi minung tampi hliamhma an tuar. Mandalay ram Chanmu ko khua ah April ni hlei hnih zalin Myo Aung Hlaing ralkap le KIA hriamtlai an i kap i Ralkap lei in minung pahra nak tlawmlo an thi i ralkap tampi hliamhma an tuar. Mukoh khuami pakhat nih an i kah thawng hi khuachung in kan theih. Hriamnam nganmi zong an hmang i khuachung inn tiang a tlerh tiah a chim. Mukoh khuachung April ni hleithum zinglei tiangah hriamnam ngan thawngpang theih lengmang a si rih tiah DVB nih a ṭial. April ni hleithum zinglei suimilam pathum tluk Mandalay khua Aungmeh Tasi ah inn sawmthum tluk a kaang. Minung nunnak a liammi a um lo. Inn kanghnak kiamkap ah a ummi pakhat nih zinglei pathum tluk in mei a kaang cang nain suimilam pali le cheu tiangah meithattu ahohmanh an chuak lo. innkang an theih ko nain lengchuah an ṭih ruangah an chuah ngam lomi a si lai tiah a chim. Hi inn a kaangmi hi zeitindah mei ai thawk timi hngalh a si rih lo. Hi inn a kaangmi inn pawl hi Muslim pawl umnak deuh an si. Hi bantukin Yankung khua Tamuai zongah inn a kaang ve i April thla thawkka in Yankung le Mandalay ah inn kanghnak tam ngai a um cang tiah Mizima nih a ṭial. DVC thawngpang a ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.